Shwmae Criw Celf, heddi, dyn ni wedi bod yn gwneud llun o gymeriad dwi wedi creu, sef Boc y Ddraig. Felly bod chi wedi gweld y llyfr yma, Ble mae Boc, neu Comic Mellten, neu Find the Dragon. Ond Boc yw'r prif gymeriad yn y llyfr yma, ac am hob mellten. Mae Boc yn ddraig bach sy'n mynd ar goll o gwmpas Cymru a mae'n eich chi ffindo fe dros Gymru i gyd. Felly, dyma sut mae'n ei llun o Boc. Diolch eich gyda'ch pen i pensil. A di angen neud siap crwn fel yna. Whoop. Un trwy'n fel. A rwy'n... Dot. dot. Dwi'n meddwl wythnos yma, yn y criw cael, byddwn ni'n gwneud lluniau o ddreigiau gwahanol. Felly dewch nôl o fori, yn checio'ch mas y fideo nesaf ar gwneud dreigiau gwahanol. Ond boc yw fy nraig bach i. Lystia, a wedyn i'r cefn yn dod lawr llinell syth, dwy lyged, fyna, jyst fel llinellau. Adain, 1, 2, 3. Nesaf ola, dyr y lawr, a dyna'n bach crwn fel yna. O'r cefn cario ymlaen, a cynffon, allwch chi'n gwneud cynffon bach yn fwy cyrliog neu hirach os chi moyn. Os chi moyn gwneud cymeriad Ych un sydd yn cwyt union rhywun peth a boc. Sylwch gyda boc, dwi wedi gwneud pen mawr a corff bach, neu corff tu ar un maint ar pen. A pryd bynnag i chi'n gwneud cymeriad, anifail neu person, os ych chi'n gwneud pen bach o fwg fyna, sy'n tu ar un maint ar corff, am ryw reswm, dyn ni'n gweld nhw'n fwy cute. Uh, so, bach o liw, fel pens hefyd dwi'n meddwl yn lle pensyliau lliw jyst i gael lliw sydd yn bold coch wrth gwrs babi drai goch ydi boc sy'n heb gweld boc o'r blaen wel ewch i wefan y lolfa neu gwales.com a i byd o lan copi o llyfr ble mae boc dwi wrthi'n gweithio ar ble mae boc 2 ar hyn y bryd. So, disgwyliwch hynny ddod mas cyn, cyn diwedd y flwyddyn. Gobeithio. Ni, boc goch i gyd, ac am y bol, melin. A wedyn ni, mae chi'n dod pen llwyd. Ar ôl mwg. A dyna ni. Boc bach. Rhaid y her i chi, nawr ych chi'n gwybod sut i arlunio boc. Mae gen i her, achos yn pob un o'r lluniau boc, mae yna fel prysurdeb mawr o'i gwmpas am y boc a'r goll. Felly, beth am i chi fynd ati i wneud llun tebyg. Newch llun o boc, nawr ych chi'n gwybod sut. Bach, bach, bach, bach, bach. Rwyt yng nghanol, neu rhywle ar y darn o bapur. Fel hyn. A wedyn, ewch ati i just llenwi'r papur gyda lluniau o just stwff, unrhyw beth i chi moyn. Just copiwch pethau, dych chi'n gweld o gwmpas y tŷ. A newch yn hollol frysur fel bod boc yn cael ei golli yn misg o'r bethau. Dim rhaid lliwio fe gyd i mewn, ond gallwch chi os chi moyn. A wedyn ni rowch e i brawd neu chwaer neu mam neu dad i trio ffindio boc. Lle chi'n cuddio pethau eraill hefyd. Um, a gael lot o hwyl yn arlunio ac ymarfer sketch o fyd. So dyna chi. Sgrin i ffwrdd, boc ar y bwrdd, a na i weld chi fori.